Wow, wow, wow. Waɣa mahali bɛ. Waɣa mahali n duli shɛm ma. Ni ŋɔ pɔri gba bee mi n yɛli ni n tooi vahi ninsala. Yini ka a a mi o.
Gasiba bilichinima yi kum dali pahi zuɣusi ma wulana ŋun mali alaafee bɔri tiŋlana achiika! Naɣila ŋun biɛra. Ŋun bela puuni a mini o ŋubiri a sanʒi yi zaa ha nyɛ vidiyo shɛli din ŋmɛ n-gari maa. Ɛɛh, tinvurigu vidiyo n-nyɛ li ka ti bapiri maa yɛra ni wɔɣu mahili o yɛli ni wɔɣu mahili doo vali daadani o yi dii ka di dihi tabili shili o ni nyɛ wɔhu maa ka o dihi tabili m-bapira ayi ka wɔɣu mahili m-bala. Ɛhii, a ni nyɛ wɔɣu so a ni yuuni ŋɔ wɔɣu mahili o wɔɣu gari lala wɔhu ŋɔ. A yi tɔn yuli wɔɣu mahili niŋgbuŋgbaŋ o nyɛlisirimi.

To di zuɣu zuŋɔ nyɛla 5th December Friday ka n niŋdi lala video ŋɔ luɣili kam a ni be ka nya lala video ŋɔ yuŋ la n sa bela life m ma biso m mini o mi taba ka di niŋ daba ayi ka o sa yelima e m bela Dubai ka nya mechanic ka m mi doli Larabawa do so tuun maa ka o yi ni o bɔrila niriba ayi ban mali baŋsim shɛli din dee niŋ ka yi nya ba from Ghana bɛ bee n-yo hali one cedi ban dee mali passport yɛlli kam naan maa one cedi a bee n-yo a visa a plane tikiti ni a bee n-yo shɛli niriba ayi ka bɛ bɔra din niŋ ka a yi mali lala baŋsim maa yaandi yin chɛ ka m mi na pɔhi a yi o taba Kooli namba shɛli ni yɛn boli ta ŋɔ bee WhatsApp m-lala namba maa WhatsApp namba m-bala ka yɛn boli ta. N ni tooi yɛn di zaŋ li niŋ a comment section maa puuni ka ti lahi ti di zuɣu ka yɛn boli ta maa 0248386666 a yuli lala namba dini m-pa kpe ŋɔ. a yuli lana m-bala din pa kpe ŋɔ. Dinzuɣu di niŋ ka a yi mali lala baŋsim maa, niriba ayi ka bɛ bɔra, yaandi nyin WhatsApp, nyin kpɛm la, nyin lana namba nyɛla WhatsApp, nyin chɛ ka m mina pɔha yuui tab di zuɣu ka n zaŋ ti ma bibiɛhiŋ namba ti a ka a gba zaa niŋ lala katari ŋɔ maa. Domi n yabira a ni ŋun di saɣim mɔŋ bihi ka ŋun nyɛ ninkur biɛm la. Ninkur biɛm la nyɛla ninkur ŋun ti mɔŋ bihi ashili ka ŋun nyɛ ninkur biɛm lana. M mi yɛla saha shɛli kam Yawɛ na ʒi n-nyɛ doo biɛɣu, ka ti lahi nyɛ o kpali. Ti yaba, Karina, Alasan, Somoa, ban ni paɣibiɛɣu ŋun daa boli li maa, ŋun na ʒi n-nyɛ doo biɛɣu ka ti lahi nyɛ o kpali, ka o kawuna mi daa bol o yuli ni tampiŋ zuɣu kpaa, ni zuɣusaa yɛn nuriti mi ka tiŋgbani ni nurita, hee ni diri bia ni saɣim puli, tambiɛ kpeo ni saɣim nɔbihi, binshɛɣukam niŋ na, amaa din kul ku niŋ. N-niŋ kpini yaali, ni o daa nyɛla sara, ka ti sa nuu sa ni o ku dɔni, ka o ti sa n-kom sam ni o ku nyu, ka o ti o n-diri ni o ku di, ka o ti bɔh san ka da san ka a bɔra, ŋun yaa paŋ o maa ka m-bɔri niŋ goli ŋun yɛli, Aai! Ni o shɛɣu ka n niŋ na, amaa ŋɔro kul ku n niŋ. Tɔlizuɣu, yaa deebulichinima, bɛ yɛli ni bɛ bɔrila ninvuɣ so ŋun nyɛ lɛtirisha ka n nyɛla loori lɛtirisha ka ban waa yiri yiya, aai! Lɛtirisha so ŋun nyɛ loori dini. ka a dihi tabili ka a mi li viɛnyɛliŋga, a mali di shɛhira gbana, ka mali passport ni a chɛ ka a mini o pɔhai yooi taba, a yo n-yo binshɛɣu ka kana Dubai maa. Ŋun pahiri ayi, ninvuɣ so ŋun nyɛ mechanic n-yuuni loori exhaust pipe maa. A yi mali di baŋsim viɛnyɛla ka mi dihi tali bɛ di puuni, ka a mali passport, yaande a yi namba shɛli m-pa n-nyaaŋ ŋɔ, chɛ ka m mina pɔh a yooi taba. A yi kooli ma ka m bi kpuɣir a, nyin tim ma message na WhatsApp zuɣu ka di nyɛ recording. A yi sabi ma, n ku gariga. Turimbu mii karimbu. Lala namba shɛli n ku paya ŋɔ maa. Kpaŋmaamaŋa, a yi mali lala baŋsi ŋɔ puuni yiŋga kamani passport, nyin chaŋ mina kɔha yooi taba, ka a gba zaa chaŋ ti niŋla Qatar maa, Naawuni cheli dikpini din viɛli ka kpamba ʒi n-tabili li, ka bihi paai wuni. Chɛɣu ti labina ti kpe ti tinvurigu maa yɛltɔɣa puuni. A yi kana ti yuli, lala waɣ so ŋun duhi ŋɔ, ka waɣ mahili m-bala. bɛ gba nyɛla payapaya hee bahigu m-bala maa Dagbamba pila yuli boli lala wahu maa bahiga o mali suɣilo pam lala wahu so a ni yuuni ŋɔ o ni tooi kuli doya ka a noo ayi ka o bi gariga especially di niŋ ka mɔri pa o zuɣu ka i kuli noori garita ayi ka o bi garigiya tira ti chɛri n-yab shinkaafa Di bi daa baɣila soli noli, di zuɣu ti daa chaŋla puuni ha nti chɛri kanna soli maa polo. Di zuɣu ti ni daa vihi luɣ shɛli polo chani maa, ka o be ni ka ti nir o gariti biɛɣukam? Aai! Ka o ku do ni. Ti ti chɛla shinkaafa paanu na, paɣa n-daa yɛn chɛ gba ka zaŋ gɔrigu maa vuui ŋ-ŋɔ ka di kɔrisi o yaɣa ka o niɣisi o maŋ ŋ-ŋɔ, ka o zaŋ gɔrigu maa bahi ka vahigu ka yi ni yiɣ o, ka ti kaai ti yuli ka di nyɛ ŋuna. Ti daa ku o mi. Lala wahu ŋɔ ka a saha ko mali alaamanima. Ninkura kpahirila ti zuɣu, di niŋ ka di nya yi gola mɔɣu nti nya lala wahu ŋɔ ka ku o. Miriya ka yi kpuɣi wahu maa ka pa yi vilo mi. Miriya ka yi kpuɣi o ni a zaŋ pa a bɔɣu ka pa yi vilo mi, a yi baŋa m-ba piri a ti ni ti be yɛlli ni. Wahu ŋɔ tumtumsa di mali yaa pam. Di zuɣu ŋun gba yi ku kugi luɣ shɛli polo yɛn kugi a so bi shihir o, buɣim ka yɛn bɔna nti vuli o nimaani. To yi pa vuli o naai, kam din pa bɛ o ni pa kpiya. Din pahira, Wɔhu ŋɔ binyɛri dibaata shɛli bɛ ni o jɛli a yi no o zuli, di ku dɔɣi a min o biviɛlli, o je o zuli polo nɔbu. Din pahira ayi, Bɔ yi ti ŋme o, o mali halli pam din pahiri ata o jɛbahi yɛtɔɣa. Di zuɣu yiya kuwa ka baa bɛ ni, ka yi bi kari baa maa kanna yi ni ʒi zuɣu biɛɣu. Lala wahu ŋɔ, o yiɣila o tooni ka yiɣiri o nyaaŋa. Ni yɛli ni n yiɣiri a ti mi n-dii yiɣiri ka bɛn so ŋun bali kpiŋkpama la, ka lala, o tɔhila omaŋ ka sipiri n-yila. O yɛn teela omaŋ ka bahi omaŋ ka yiɣi leei o naŋ ŋɔ nyaaŋa, o yiɣirila nyaaŋa ka yiɣiri tooni. Wahu yɛla kpɛm pam. Ninkura yɛla ni lala wahu ŋɔ n-nyɛ daadam. Wa dachɛri nyɛla ni alan kpaŋ biɛhigu ni bee ni alan be biɛhigu ni yaha. Di zuɣu o daadam nyɛbili bemi. A yi kana ti yuli o zuɣu ŋɔ maa, yi ti ku o. Di ŋmaarimi, di bi labira, di mali bukaata pam Dagbani la puuni. Hal shɛba mali li n-chani dirila chɔriti, ka shɛba mali li diri zazabiri tima. amaa ninkuri lee ni bi zaŋ o nyina maa chiha ka ti ma bi dii ka di ŋɔ naɣibu yaɣimi o nyaam maa. Ka zuɣu maa ka di pahiri sambu tima puuni pam ka pahiri shɛba yɔɣu tim puuni. Di zuɣu lala zuɣu ŋɔ di pahiri dabaranim puuni pam Dagbanli puuni ka n ku tooi kali di zaa sa. Di zuɣu lala wahu ŋɔ zuɣu nyɛla din mali afaani pam n-zaŋ ti biɛhigu. Di zuɣu lala waɣ so a ni yuun ŋɔ bahigi m bala maa, ka waɣ mahi li. A yuli waɣ mahi li niŋ gbiŋgbaŋ. O malila siliba kala laasabu, ka mali yɛlo laasabu. A yuli o biɛhigu, o ŋmanila kaman wuu laasabu, yɛlo laasabu yirila o gbaŋ maa puuni na. Ka o lan tooi niŋdi waɣilim n-gariti ŋumbɔŋɔ, ka lan niŋdi gilisibu yaha n-lan gariti ŋumbɔŋɔ yaha. Wɔhu ku tooi galisi wɔɣimahili galisim. Hee, o bela o ko. Lala wɔɣu maa bɛ mi zaa malila balli zaɣ bɔbili kamani daadama ni a ti gba ni ku be biɛhigu ni ka a nya ka ti niŋ kɔŋkoba shɛm maa, a ni nyɛla so ka o ku mɔha ka a nya so ka o sabigi ka ni sabigi bee ka so sabigi gari ni sabigi shɛm ŋɔ. ka a yɛn so ka o nyɛ zaɣ jia ka a yɛn so ka o waɣa gari daadam di ni simsim daadam waɣa shɛm hal ni zuɣu waɣa gari di ni simsim daadam waɣa shɛm maa dama yihiri o ka chɛri daadama nima daadam na kuli maya zuɣu a nyɛla so ka o jin yaɣa daadam ni di ni simsim daadam ji shɛm hal ni zuɣu daadam na baya di zuɣu lala nyɛla a waɣaro bi gba zaa malila paya paya paya a ni tooi nyɛ ŋun bɔŋɔ ka ti nyɛ ŋun bɔŋɔ ka taɣaba biɛla bɛ ŋun bɔŋɔ a ni ka kuli di sim lala wahi maa ni na bala di zuɣu a yuuni foto shɛli maa Bahigi foto ka a yuuni ma. Lala wahu ŋɔ, so n-tooi be yɛn luɣ shɛli ka bɔhi ni ka daa bi diri o, n-yi bi diri o. Lala wahu ŋɔ nyɛla binŋubiri so. Waɣ mahili nyɛla binŋubiri so. Sangunde nyɛla binŋubiri so. Amaa ʒɛrigu ŋuna, n na ʒimi wum ni so ŋub o. Lala n-nyɛ li ka n na ʒimi wum ni so ŋub gariŋga. A yi kana ti yuli, waɣ so yɛn ka ti booni o Dunduɣu, ka shɛba ni Sapaɣa, Tuhirigu. Waɣ so ŋun nyɛ waɣ sabinli ka piriti o kukoli ŋɔ ka tuhiri maa, Sapaɣa. Lala wahu gba zaa nyɛla wahu so bɛ ni ŋubira. Amaa ban ŋubir o lee bi zooi la biɛhigu n-tol o, o ŋubbu malila fitiina. Ninkura ya, a yɛn ŋub ŋuna, shee a kul tim o wuntaŋ ni, n-doori kom maa bahira, n-doori kom maa bahira hal ni yuŋ ka pala a ni dɔɣi a ku tooi ŋub o. Tom! Dinzuɣu ŋun ŋub bi di bi kpaŋsi biɛhigu puuni, ban ŋubir o bi yaɣi la. Hii! Dinzuɣu a yi kana ti yuli lala sapaɣ ŋɔ, o gba mali zaɣ ʒee ka mali zaɣ sabinli. ka a ku ŋɔ ka o piri o lɔŋ maa ŋ-ŋɔ, ka tuhi lala nintɔri maa, ka a ninni di nyɛ o tagɛt, a nyini nyɛ o tagɛt. Nintɔri ŋɔ yi kpe a nyini m-bapira, gɔɣa a biɛhigu m-bemi la di niŋ tom. Hal nintɔri ŋɔ bi o chirila ka di tabisi a luɣ shɛli polo, a yi zaŋ a nuu tabisi li, di bemi ŋ-ŋɔ tabataba kaman shiri a ni yi di shiri ni a ka ʒiya ka a nuu be tabataba shɛli la ka di be tabataba. Dinzuɣu di yi niŋ daliri ka di nyɛ o tuhi niŋdi Adam ninni, ka di nyɛ mɔɣiri din simsi ni yi ku niŋ binshɛɣu jia ka laa ti ma bia ka o bi leei nintariŋ. Yi yɛn duli la dulim, dulima ka yi yɛn duli n-ti o, ka o zaŋ paɣ o nini maa ni. O yi kuna naɣ dulima ni binshɛɣu kam ka o taɣiri m-paɣir o nini maa ni, Naawuni gafara din tiri o ka chɛ gbɛ batali. Hɛɛn! Dizuɣu a yi kana ti yuli, wahu so beni, lala wahu maa ŋuna, O nyɛbu di yi bi niŋ alaha ʒiɛriga ŋun yɛla kpɛm pam, ka o mali balli pam, ka o ti biŋkɔɣiri ka mali gbaŋ ka nolɔɣu la, hal ka bi shɛba biŋkɔɣiri ka mali naba kaman wula sabila. Bani ŋɔ ti kali ayɔɣu ka o ni tooi bɛ di ni. Di zuɣu di niŋ tom pam ni a nya o ŋuna. Bani bela yɔh tim sani, luɣ shɛli din mali zo kara. A yi kuli gɔri mɔɣu nti nya noombil ni ŋariti yɔɣu noli, tɔ a yɛn ŋarigila a noli ni a nyin niŋmi siɣa. Di zooi pam ka di nyɛla ŋuna. Wula ka o niŋdi gbahiri noombihi ka bi yiɣira? o viɛlim pam o ku viɛlimi kamani waɣa shɛŋa ni viɛlim shɛm maa waɣa pini ŋuni nyɛ waɣa so ŋun viɛlim viɛnyɛla o viɛlim pam ʒɛriga o yɛn chaŋ ti fiim kom puuni ka zaŋ o nangbani sana ka doɣala ka noo lahi mali laasabu n doɣi n bala o yɛn tamla dizuɣu nyu kom ka o kpih o nuuni lala wahu ŋɔ hɛn di zuɣu o yi zaŋ noomili maa zaŋ chaŋ o zaŋ chaŋ ti zaŋ o ŋari ti yɔɣu noli ka bɛ ti yɔɣu maa puuni a yi tili naa ŋarigi noomili maa di zuɣu ban mi ba viɛnyɛliŋga bɛ ti nyɛla o yɛn malimi zaŋ ti yɔɣu maa n puli zaŋ niŋ ŋɔ ka zaŋ bini n ŋarigi noomili maa ka niŋ rɛdini karantɛ o ti yɛn tɔha ka o waa chɛŋ maa zuɣu maa a yi ku ŋarigi o ni doli limda ka maginɛt la a bi mi di yɛtɔɣa ka ŋarigi di a ti ni ti ŋarigi ka kuli ha ŋarigi lala ʒiɛrigu ŋo o bi nyɛri daadam o ni nyɛ daadam a galibu dachɛri n nyɛli ti mali ʒiɛri ʒiɛhi ka naan chɛ ʒiɛri sabila ka a nyɛ o ka o yaŋ maa zuɣu ka di naan booi zaɣ yɛlo yɛlo n ŋo o yaŋ maa zuɣu di bi booi tuho di pulimi ka a nya so ka o yɛ ka wɔɣ ʒiɛɣu laasabu la. Hɛɛn, di zuɣu lala wɔɣu ŋɔ nyɛla wɔɣu so ŋun yɛla to pam biɛhigu puuni. Di zuɣu hali ŋun dii bi tooi be luɣ shɛŋa, ŋun bela luɣ shɛŋa din nyɛ zimsim kulibɔŋ luɣ shɛli polo din mali ti kara ka zimsim be nimaani, di zuɣu ŋun dii bi be yiriŋ ka a di nyu alaha, ʒiɛrigiba nyɛri alaha, ʒiɛriga nyɛbu bi niŋ alaha. Di zuɣu so ni tooi kuli nyɛ bia hali nti kura nti mali zab piɛla ka na ʒi n-nyɛ ʒiɛriga. bɛ zaaha zuɣuri nyɛla binshɛɣu din pahiri dabaranim puuni. Shɛŋa nyɛla tibili dina ka naan chɛ ka shɛŋa nyɛ zazabiri tima ka di shɛŋa pahiri di puuni. Hii! Tɔ di zuɣu laa tinvira ŋɔ n kul kamina ni nti yɛli di yɛtɔɣ biɛla ka lee teei ti ma bia maa? Aayi! Ka wɔɣim hal m-bala. Bahigi m-bɔŋɔ. Hee, a ni tooi ka bɛ ya so yɛtɔɣa ka bɛ ma ŋuna o mamila suɣuri pam, mamŋa la bahiga, lala waha ŋun bi dimdi ʒii, o bi dimdi yiriŋ. A ti ya ka ŋun dim din yim maa dii pa buɣi n-ŋme o, ka di paai nol o zuli. Tɔriŋɔ baa m-be nimaani, tɔriŋɔ o suhuyɛn biimi. Waɣ bahiba binshɛɣu din biiri o suhu nya waɣ mahili dii ti niŋ ka o nyarimi. O mahi halli pam. A ti nya o ka di nya o nyɛrim bee o pun nyami nyin din mi to. Lala tam maa ŋɔ a diɛm ni o ŋmaaga din tam o mahalli pam. Dagban la pun tibi kuri wahu ka ŋmaar o zuɣu ka mali li pira. Lala muɣa ata ŋun ŋmaai so wahu maa n-nyɛ o ma. Di niŋ ka muɣa bili zuɣu maa ni yi sali shɛli maa, ka lala muɣa ata ŋun ŋmaai so wahu maa n-nyɛ o ma. Di zuɣu pɔhim maa mini yaakɔ diɛ ŋɔ, ti mi muɣa maa gɔbu yaakɔya m-bala, ka ti kana ti ti kpahi bilichini din zuɣu ni. yi yi kul daŋ yimo saŋgbaŋ maa, ka miri bahigu zuli ŋɔ, ɛhɛin! Dinzuɣu, yaa n di bilichinima, lala waa so mi ti ni boli Sapaɣ ŋɔ, ŋɔ ŋuna, tuhi ŋɔ n tooi nyɛ ŋun ya, hal ŋun yi tuhi ba ka nintɔri maa ti naai n nyɛla ŋun pa piliba gubu. Amaa o gba dimda, o gba yi dim daadam, ɛhɛin! A mali galiga, amaa galibu maa di lee tomi, di zooya pam ka lala nir maa ka o tiŋkpaŋ ka lee dalim. di zuɣu n ba piri nima yi ni yuli din yuli kpanjɛ shɛli ni foto shɛli ni tabi maa lala wahi maa ka bi pii yuli boli bahiga amaa bi ŋubiro amaa shab biɛni din nyɛ wuntaŋ ni o ku tooi ŋubo hali ninkura shab yɛliya di yi niŋ ka waɣa mahalo ka paɣa tooi zooi ka o ŋubiro o yɛltɔɣa bihi bihi maa bi viɛlimi ka o dɔɣu bi tom bi lahi to hɛ di niŋ ka paɣa tooi zooi ka o ŋubiri waɣa mahali o yi dɔɣi bihi o dɔɣila bi viɛla kaman ka o dɔɣibu ka di dii bi lahi niŋdi o tom amaa ka paɣa kam mali suhupiɛlli din tooi ŋubi lala wahu ŋɔ maa ni yɛra ŋɔ hali bahigu ŋɔ din nyɛ wuntaŋ ni niriba pam bɛni bɛ ku tooi yuuni gbaŋ maa ka ŋubiro naɣila a laligila gbaŋ maa bahi ka zaŋ niŋ nuu ati o bee naɣila yuŋ kpɛŋŋɔ ka yɛn zali ni yi lo kpanjɔɣu maa yɛrɛ saha shɛli kam man wula mila ŋun gari maa